Mauriora e te hunga mātakitaki, ki ngā tini maunga, ngā tini waka, tōia mai, kūmea mai ki te karapenepenetanga o whakaaro.

Ko wai tēnei rangatahi o mohoa nei? I tipu ake au i raro i te maru o tōku maunga o Pūtauakingārara kai tangata, ki te taha o tōku moana, te Moana-nui-a-Toi, pātata ana ki Te Ana-o-Muriwai. Ahakoa kei te rangatahi tonu tēnei, inā ngā tini kaupapa kua hora i taku whakatipuranga, tae noa ki ēnei rā tata nei. Kua waimarie au i aku kaupapa rangatahi. Kua waimarie tēnei reanga ngā tini kaupapa kua wātea mai i ēnei rā nā ngā whakahekenga werawera a ō tātou mātua tipuna. Ngāi Rangatahi mā, me kaua rawa tātou e wareware ki tēnā. I te tau 2018, I whiwhi karahipi mātou ko aku hoa o He Kuaka Mārangaranga kia tae ā-tinana ai ki te Rūnanga Whakakotahi i ngā Iwi o te Ao ki Te Āporonui, ki New Yorka. I reira te kākano o taku arohanui ki tō tātou whānau iwi taketake i whakatōkia ai. I tino rongo mātou i ngā tauritetanga a te Māori ki ngā iwi taketake o reira. Arā, ko ngā whawhai tērā, ko te ngākau manaaki anō tērā, ko te hononga ki te taiao tērā, i tau mai te māramatanga ki au. He āpiti ki tērā, i tangata whenua hoki ō mātou hononga ā-kāhui nei ki a mātou anō. Ko te whai hoa toitū. ā mate noa. Ora ngā whakapae, tēnei kaha, me te hake. Whai muri i tērā haerenga me ngā māramatanga i tau mai, i waipuketia te ao i mōhio ai au ki ngā tini kaupapa o Aotearoa, o te ao hoki. I tae tētahi kāhui o He Kuaka Mārangaranga ki Te Rūnanga Whakakotahi i ngā iwi o te ao ki Hui-te-rangi, ki te whakatakoto i te mānuka e pā ana ki ētahi o ā tātou take taiao. I tono pūtea mātou, i whakatū kaupapa kohi pūtea mātou, ā, i kōrero mātou ki ō mātou iwi, i te mutunga mai, 35 mano tāra i kohia ai. I pērā hoki te haere ki Minikiwa Khan, ki Minioshoota i tērā tau tonu. Koinei te hui nui o ngā iwi taketake o te ao mō ngā wai. Otirā, i ngā marama tata nei, i haere te kāhui rangatahi o Twenty First Century Tipuna ki Hapani ki te tūtaki, ki te hono ki ngā tangata iwi taketake o tērā whenua. Ehara i te mea he ngāwari ēnei momo kaupapa. Mōrena e te ao, kua tae mai mātou ki tētahi shrine. Heoi, ko ngā akoranga matua, tūatahi, ko tō tātou ahurea Māori, kāore i kō atu, kāore i kō mai. Tūarua, ko te kaiwhakatuwhera tatau, ko tō tino whakapono ki a koe anō. Ahakoa ngā kōrero, ngā whakaaro rānei o ētahi atu, mā tō whakapono ki a koe anō, he tau ai te ao ki te kapu o tō ringa. Tuatoru, he tapu tō mauri. Manaakihia. Hono atu ki ngā kaupapa, ki ngā tāngata e whāngai ana i tō mauri. Tuawhā, tiakina ngā tāngata ka tiaki i a koe. Arā, ngā tāngata ka whakaaweawe i a koe, ka tautoko i a koe, ka whakahihiko i a koe, ka wero hoki i ō whakaaro. Ko te mea nui, ko te whakarite tikanga mōu anō e pai ai tō hononga, tō whanaungatanga rānei ki te ao e noho nā koe. Ko Rangipare Belshaw Ngaropo tōku ingoa. Tomo mai ki te whare auahi. Ko te reo te take.